Netije aleyli näme görüň? Gözeşt, geçirimli bolmak. Ýerde gowy, hemme ýerde gowy. Meger ders boljak bolsa geçmeli däl, o öz ýerinde. Ýagny hamana sen ony geçseň, zol geçip dursaň o günäni bar-bar gaýta-gaýta etjek. Äýt diýmeli, beýtme diýmeli. Ýüregimi agyrtýaň-ha sen diýmeli. Ha sen nimeli? Aýtmaly. Men geçmeýänmin nimeli. Tä tarap ders alsyn. We muň hoşahlaklygyndan bärde su istifada diýäle. Şoň hoşahlaklygyndan aý men näme etsem bu ýene geçer diýmez ýaly. Eşdensiňiz kän gürrüňleri hezreti Omar haýt dur diýip urýanmyşdyk. Şony bilýädä, geçse gözeş tesse gaýta-gaýta etjek, il-gün zaýalanjak. Oň adyna edep bermek diýýäler. Ders boljak bolsa, edep boljak bolsa, ýa-da käýerlerde gözeş tetmeýän diýmeli, tarap tekepbürligi artmar ýanyk. Bük görmese artmar ýanak, şişmese artmar ýanak. Näme ugruna habar atylmanda günbe-gün ýellenip, pahyr özüne nämka diýip barýar. Haýt dur diýmeli. Sen yştyba etýäň we meň ýüregim agyrýar, geçmerin-ha diýmeli. Tarap bir köşe ýeri ýanak. Bula öz başyna gürrüň, bula bir ylym, musulmanly baýat bilmeli. Aý, men geçirimli boljak diýip, ogul, gyz, är heleýiň arasynda oňa edep-de bermäni, terbiýet-de bermäni, halan jürese goýmak o geçirimlilik däl. Bu ýagdaýda aýdylyp galsyn. Bir mysal aýdaýyn, Allaň dostlarynyň gürrüňiniň eteginde, ah, öwliýalaň gürrüňiniň eteginde, ah, bagyrlaryndan Allaň yşkynda ganlar daman adamlaň gürrüňiniň eteginde, Allaha we Resulullaha aşyk bolup, bäş gün biwefany, gylça saýmany Allaň yşkynda agzylaryndan köpük akyp, jan beren adamlaň gürrüňiniň eteginde. Olara weli diýip, Allaň dosty diýip aýdylan adamlaň gürrüňiniň eteginde. Bir gün Hudaýyň dostlarynyň biri bir obadan geçip barýarmyş-da. O hem adamlar muň Hudaýy dostudygyny, Hudaýyň dostudygyny bilmäni, muňa bir biderek adammyka diýip, ýa däli-depekmika diýip, daş bilen belläp urýarmyşdyklar.

Hiç haýsyňyz tutmaryn kyýamat diýip barýaýmyşdyk. Şony bilýäş adamla bilmän edip otyla, ýaňşyp edip otyla. Inimi göz eşitýäle şuňa. Ohm şu adamlaň içinde bir adam belläp duranlaň içinde ha. Kişejik daş bilen belläpdir ýaňky Hudaýyň dostuny. Ohm ol Allaň dosty aýdypdyr, Ah meni awundyrdyňda diýipdir. Ah meni awundyrdyňda diýipdir. Ohm adamlar soňram sorapdyrlar o Hudaýyň dostundan, Ýumruk ýaly, ýumruk ýaly daşlar degende sen awunmaýardyň diýipdir. Bir kiçijik daş degende awundyň delili näme muň diýipdirler. Onda Allaň dosty aýdypdyr, Ýumruk ýaly daşlar belleýärler, meni tanyman belleýärdiler diýipdir. Emma o kişejik daşy bellän adam meni tanaýýady diýipdir. Ýöne adamlaň kefine galmajak bolup, adamlara meňzeş boljak bolup meni ýalandan belledi, maňa gaty degdi ol diýipdir. Beýleki belleýänler meni tanaýmany belleýädiler diýipdir. Emma bir kişejik daş bilen bellän adam bilip durup belledi diýipdir, maňa gaty degdi, ony geçmedim diýipdir. Ony men gözeşt etmedim diýipdir. Ýöne adamlar bilen bile hawa-ha hawa diýişjek bolup, meni daş bilen belledi diýipdir. Ýogsa meň ýagdaýymy bilýän adamdy şo kişijik daş bellän adam diýipdir. Ony men geçip bilmeýän diýipdir, ony gözeşt etmeýän diýipdir. Näme diýip, tarapa ders bolar ýaly. Haky bilenden soňram adamlaň agzyny ökünip belleşme diýdigi-de. Haky we Hudaýyň dostuny tanaýandan soňram, adamlaň agzyna ökünip belleşme diýdigi. O pahyrlar-a bilen-ak belleýärdi. Sen bilip durup bellediň diýdigi-da. O maňa gaty degdi diýipdir. Ýüregimi agyrtdy diýipdir. O kişejik daşy ýuwaş belledi diýipdir. Gaty degdi diýipdir. Ine muňa diýýärler, ders üçin gözeş tekmeli däl. Tä indikide tekrar etmez ýanak. Gaýta-gaýta beştebalar etmez ýaly. Allaň dostlarynyň gürrüňleriniň etegindäki dersleň biri-de, bir wagt gözeştli bolmaly, emma bir niçe ýerde gözeşt etip ýörmeli däl. Nämeden çürim, o-da Hudaý üçin ders bolar ýanyk. Gaýta-gaýta şo işi etmez ýanyk. Tekepbürligi tarapyň artmaz ýanyk. Aý, maňa hiç kim zat diýmeýär diýmez ýaly. Emma şu ýaňky adamlarda oň toba edenligini bilse, gaýta etmejegini bilse, kyýamat olaň ýakasyny tutjak adamla däl ha. O güzeştiň eteginde, ýöne ders bermeden çürimde.